Inche ase amarieta ange korokwa Florence Moraa John, korwa Nyatieko Omecheo. Nigo naimogete maambia kogenda gokama eng'ombe, nkaimokia emagi na amache, ekero nagenda nchia gosiba eng'ombe nkanyora etingani eri ase omote, nyomba abwo bweeri ase ekorara nyebegete nyomba, na emori nkanyebeka ase eroom. Bono ekero ngochia gotaka gokama eng'ombe eywo nkanyora etinganiri yaitire emioro, neitire emioro emenge sana. Alafu nkorangeria abana baane, nkorangerie na abanto inchuo mondorere egekoro kiakorekanire aa. Riria ngochia kogenda ase emori ekorara nere nkonyora emori nere ebutwa ya ogoto kore inse. Igo nkumetie amang'ana aya ang'ichaneti, nkoborie ning'o nagoserete, agocha goita eng'ombe akobokereria eng'ombe obororo. Ngote ngosaba iga, Nyasae oria okorokwa Nyasae, aorokie omonto oyo okorete egekoro eke iga. Ekeene, emori eye korwa yanyorete nigo ebwate emeti enyene, naende nero ngokomera, nero nkorusia amabere nakonyere abanto. Nkamanya konyora ebutoire ogoto. Nomosangao omonene ase engencho ng'a nemori nero namagoso yabwate. Ogoto kwemori eyio nakwo oko iga. Yaya ekero omunyagitari achete nachete komoboria ng'a ntonyare kobwatania ogoto oko agatebete bono ogoto oko gwakendire ng'ende iga enge mapema nabo are kogosunenerania. Bono agateba oyo ko nkobwatia gasi. Ogoto oko bono nasinyirwe ase enkoiro omonto oyo obutorete ngonsinyire. Nere ogocha gokwa oyio akoire, na gotoko igo ngotuguta, ne echo nkoruta, gose igo nkorema engoro nkobeeke.
Erieta nkorokwa Damarisi obo onye mokaya, oyo nomwana ominto, mokaba moria ominto, nigo abogete mambia agacha minto, omogeni ominto naye ochi ocha amatanga ore kogenda, akamoera ching'eni akagenda. Erio aye airaneria agantebi ng'a, Mama aya tinde akama. Omoruoti torakama mpaka chinsa echi, ng'omonto eyio aa tindakama, nkamotebia genda okame, tiga nkoe omogeni oyo agende. Erio ekero nakoa omogeni otiire, nkairana, nirana gokurupa ara ngacha okona ake nomaete aa ekiabeire ee, riria nacha gokama ee nanyora eng'ombe ebutoire iga enachanachire emi- emioro, na emori niga ebutoire ogoto, bono gaki nigo toichanete. Korwa nonya nendagera ntwanya kobeka emesa torie, nigo tokumeti ng'a inki eke bono ngekonye ki ekiabete ase enka eye yaito. Amang'ana ayio onsi twanyetigete ase Nyasae, atoba yaani atorobererie nonya nomonto oyo igo okorete ebikaro na ebibe iga anyare koba kagotoka. Na inche ase amarieta nkoruta Pasifiko Ndicho, oyo ne chirani yane inse aiga tobebekaine, bono igo togonywa twasokire togokoenda ekebarua. Tokoigwa eriogi, tokoboria nki eke kiaba, ng'a yaya neng'ombe ya Flora achire kogenda gokama, onyorire iga ebasire emioro emioro, mpaka okogoro, omogongo goeta esukubi, na emori nero eyio agokamera, nero iga ebutoire ogotwe korwa egecho oria kobekire nse, bono gaki otokumeti ng'a gekone ki eke, seito iga iga ntwe koru koru koru totuga chiombe twanya korora gekone eke, bono otokumeti omonto oyio onye ne eteni yaye abwate gaki tari komosaba amwakane. Tibaga gochia gosaria etugo eyetokonyete nonya titokomira-mira gochia chingaki totabwati amabere twariera. Nonya naye oyo gwakorete ebi kwariereire amabere afurora. Gaki gento egento okerora kabere, mogetige pi, onye omonto kabwate edeni, mwakwana, gose omosabe ogogosinya abagambi mbaro, ntobwate abatureti bakomogambi, eriagera babaaya negento eke, Kobua gochia gokorera eng'ombe eyio tokoria amabere twensi. Gaki gati motige egento eke twagekanire pi, ntokeigwe iga ameteo. Erieta ngorokwe Elisabeti mokaye. Egento iga giakorekanete ase omochie oyo iga, inche ne ekirani y'Elta, ne echirani yane. Bono nkonyora amang'ana ng'a eng'ombe yakenyirwe botuko. Ekero aboka mambiche gokama onyore eng'ombe eyakire emioro. Nabo tokumetie ekero nachete nkanyora eng'ombe yakenyirwe egoiteka amanyinga, emori ebutoire ogoto, bono tokumeti toichanete. Ase egento eke iga giakorekanete, nonye na amang'ana ntwaigetie abisi omogambi ntwamoete eripoti eyio ntogendererete obotuki, obotuki oki buna bokonya gokorekana kwaimani omonto oyio natoke. Ekero aratooke, naimokerigwe egetambo kero, tagokorerwa kende, na eserekari eramanye ng'ana ki eramobeeke. Twagikeirie amang'ana aya takorekana bo ekenyoro eke rinde, gose ase ense engima, na gusii yaito engima amang'ana aya takorekana iga.
Mwanyabaanto yabeire gose inaki, iga bono etugo nki yakora? Nonya okabwata edeni gose ogoseretwa onde inki are koboria eng'ombe, iga are koripoti ase abagaambi, atochakere buna intwe abatuureti nyomba kumi tokwanere amang'ana aya, kobua agocha goita etugo atugerete abana, nere gokonya abana, nomosubati oyo taikwenyara, nonya akorusia ebibe ere onio ogora nonya nesabuni, agasukari oroserie abana echae korwa ase eng'ombe eye. Igo tiga. Nyasae amooroki rieka atoteebie ng'a ng'ai aberete omonto oyo iga.